Ci wadone watamo i ka gwoko kwo, watomo ni weng, dong iwacce wadog gang. Kicako yabo gudi mogo ni me gwokowa, ni me gwokowa. Kare onongo pe waniang ka dong ineno oo kuman kombeddi. Gudi-ni dong ka obedo me yo me kingiyo ki ngomwa me ryemowa, kong ikwayo kicako yam ni giteye dyang oo pi wang,

Pien ka waneno lok kom ngom eni ma tyen watye iye-ni, kadi ki wek kiwac curacura, ngomme pa yira i kom kare ocakke ki i acwar ocito ogik i dog kulu atika. Ento kobedo cawa eni lok me ngom dong ocakke ki i dog acwar, paka dong tye ka cito ka tenowa dog atika i laka yo tung ka eni. Ma tyen lokke ni, eni onongo ngom ma gitye ka cito ka kwanyone pe kede i laguti keken, ento dong gitye ka cito ka kwanyo lub pa yero ko ducu ma loka yo tung kany. Kabedo eni-ni aye kabedo pa wan kweri ma megwa, kinywalogi kany, wegiwa kinywalogi gudongo kany, wan kinywalowa wadongo kany. watye ka nywal lutino ma megwa lebe pud watye nywalogi aka ka enini. Pe tye histori mo ma waco ni wan kikelo wan akela i kabedo enini. Ento kany aye ka gang ma wan wabedo tye iye, pe tye ka mo ma kiromo tyane ni ka wa a ki iye wabicito ka mo mukene. Wan pe wabedo refugees i kabedo eni wek ki wek kare oromo omiya nongo ikwanywa kidwokwa cen, ma eni lok malit adada. Ka wakwano i mwaka mukato angec, wan wacako nongo waraga ma kibedo ka poko buke ni omyero kicur nying dano anywali ma gitye i kabedo eni peke ocito oteno ka ka ma kilwongo ni Lanyadyang. Ki tung kany ocito ngolo pa ger oo i Abera. Kara nongo dong tyen lok tye ni wan watye ka bedo i kabedo pa gamente. Dong macalo kwerewa ma komgi pud gitye, gumoko bot wan lutino kacel ki lutela ni, pe tye kit kwaro ngate mo ma i kabedo eni ma kicule pi moko lele i kabedo eni tye kabedo me rany. Oweko ka ada wan watye ka kubbe, waneno wunu o, koko watye ni omyero okonywa pien jami-ni dong odoko rac woko. Ka wuneno omege enini, wuti neno ki kin lutino ma wan wuti kwed kegi peko egone. Wa ki wan enini, ki inge a pa wan ki akakeni, wan wubidok ka lakwena. Ngom ma giti wabino iye eni, pe ti nino mo ma kibino kiketo wan lwak piny cen ma cal cen dano obedo enini, pi waco ne ni, wun wutye i kabedo ma kuman, rany odonyo kany i mwaka ma kite enini, wabineno iye pi tyen lok ma kine pe kiketo dano, ento wan waneno ka wele tye ka donyo cito i lum kuca, pe kiniang wa ki lok mo. Dong macalo wun ma wubino ka konyo wan, kokowa eno, kiwek kokowa-ni o ka ka mitte, ka ka mo keken ma tye ka mitte iye. Lwakwa ma wan watelo wun, lwakwa ma wan wagwoko wun macalo lutela, o ka mo ma dong cwinywa dong pe yom kacel ki wun. Ento amito awac lok ada ni, Kadi ka obedo anga, tim gin ango i te nongo kayone? Wa ope ki kero mo macalo wan dano adana. Ento Lapiridon ma megwa en Lubanga muketo polo ki lobo. Wan wakok bot Lubanga, pedo wakok bot dano adana. Ka wanongo wene ki rene, wakwano koko maleng. Kadi dong itim ngo, kadi dong wan watum moni weng, kare pe romo ma Lapiridon ma oketo wan akaka ene bingolo kop kit ma pore kwede. Man aye lok ma atamo ni omyero awace ma gicecek macalo an, Poko Samuel Obol.

Won kom ajole pien en tweyo cwiny acel ene wane weny watye cola me to pa ngom mene ajole won kom.
Won kom adek ma onjwala kabedo ma mege pe jo ma ool acen lwongo ni okot Patrick won kom adek pa labek abera sub county. Ngecia nongo lawo late

ci wurwenyo ngomwu. Ka ikwaro ludiro muteggi, wucung kacel ki lutelo ayera wek lok eni ocobbe. Dong lok eni tye lok malit matek adada. An ka ineno mot pe ocakke tinni kene ocakke wa i mwaka ma okato, wa kombeddi gino mo pe iye ma kitye ka timone ma ki tung bot gamente. Ki i ngeye kumalo kany, pol wan ma watye i Acholi lok dogwa polle pe gitiyo iye.